Pang kawan ai yang maulah aku tu kada kawa manjudge bubuhan tiktok. Karna di beberapa situasi aku katuju jua nonton urang nang bajugit-jugit tu amun inya bungas. Hahan. Ya kalo? Amun inya bungas. Amun inya kada bungas. Kalo nang sanak ku barataan dimanapun buhan pian baraadaan, selamat datang di kah

Kalo misalnya anu ja, apa ngarannya tuh, kuitannya tuh kada setuju dalam hubungan nih nya tuh, anu apa ngarannya tuh, hamili aja dulu. Tapi pas dihamili kawan ai, pas nikah kada nyaman kada jua posisimu karena kuitannya udah kada katuju dahulu kan. Makanya kita harus jalur normal aja. Misalnya kuitannya kada katuju ya biar akan aja udah sampai anaknya mengemis ngemis lawan seorang hahaha. Cowok banyak ceweknya namanya fuckboy kalo cewek banyak cowoknya lonte. Iya kalo bujur tuh kawan ai misalnya leh lalakian keren jua ngarannya tuh misalnya banyak bibinian woi fuckboy kalo bibinian banyak lalakian sambat lonte heh. Jadi lakian ni banyak untungnya kam, han sukur jadi lakian. Di antara keuntungan lakian tu dari pada bibinian kawan lah, kuitan kada betianan nih nya. Iih amun bibinian betianan sembilan bulan beranak, amun kita sekali ja seumur hidup yaitu besunat. Iih tu gin buhanmu menangis nangis besunat lagi halus ja kalo.

Aku kada paham kata-katanya nih pinanya seledrel saku nih amang sayuti gini iih anak sugih ti intinya Kalo me. Cangkali bagawi nah itu tu pang. Unjun kawa dapat iwak, amun meunjun pian pang dapat napa? Uma! Kada paham-paham nang ini. Maka meunjun tu nang dicari tu karujutannya. Nah, unjunan pian aja bakarujut, apalagi nang ulun ini nah seksi nang kaya ini. Bakarujut atas bawah. Huh, nyaman. Umai lih ah. Bulih kada cel kami marasai karujutannya tu jua. Humm jangan nang di video haja tapi handak nang asli kaitu nah. Kata dahulu pacaran basusuratan wahini pacaran basakian kadanya wahini kawan ai mulai bahari dah itu tuh iya cuman wahini banar ai ada sosial media jadi tesebar di sosial media padahal aktivitas basakian tuh tatap ada ai di. kada di cuman di banua di seluruh penjuru dunia kan iih kita kada hiran lagi tuh dengan hal hal nang kaya itu cuman saran ku kawan ai baik kada usah gin nyakiti kapala ikam nyakiti kapala asli iih musia lah ikam tekanapa napa anak urang ma ikam sakit kapala maka sakulah balum tuntung han.

Mak saurang asa kayapa kah. Bawaannya bulik ka rumah lalu handak bahampas ha. Iih kada tahu kuitan nang dihampas sakalinya ha. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun umpat batakun guru ai nah. Ada kah amalan lakas sugih tapi kada bagawi. Ada amalan lakas sugih supaya lakas sugih kada bagawi ya kalo. Apa itu guru. Bacaannya tu seribu kali kita membaca setiap malam senin. Tahu lah handak apa bacaannya tahu. Apa aku itu? gila, aku gila, aku gila aja. Adalah orang sugih kada begawian, ungang jua. Ada kada orang sugih kada begawian? Asa ku kadada pang. Iih. Tapi bubuhanmu komen ya pasti, ada ai pang yang ngaji sugih tu. Aku kada tahu kawan ya masalah nang kaya itu tuh. Iih aku ada habarnya di kampung cuman aku melihat langsung kadasda, kadada. Nang nyatanya nang disabat Mangaji Sugih tatap ai jua inya bagawi. Kan. Iih kadada kam jalan untuk mencari duit tuh kacuali bagawi. Saya bukan orang yang ahli dalam ibadah,

Ya bagusnya ibadah tu ti disemunyiakan aja jua gausah diumbar-umbar nang kaya Aldi Taher tu. Baiklah nang kaya itu tu. Iih. Pina musti manyuruh urang anu napa ngarannya tu rekam posting rekam posting. Ustad aja kawan ai kada pernah menjudge urang kada baik. Iih, karena kada tahu masih perjalanan urang tu kayapa. Ini si kampret Aldi Taher ini. Iih pina musti nyambati urang aduhai what the fuck lah.

Homma ha. Coba kita ulangi nang gas banar inya. Sabida karangka ini tauka. Miskin tauka kada baduit. Nah, iya ih. Ayu ha. Tapi kawan nih syukur jua ikam kawan nukar sapida mutur karangka. Banyaknya urang nang kada kawa basapida mutur. Ayu ih. Kada jua miskin nah mampu ja berarti ikam nukar kandaraan tu.

hanyar atik wara di matanya hahan iih makanya bubuhan kita tuh harus banyak banyak menyadari diri jangan tapi apa mahayal hayal kawan ya mahandaki bibinian yang levelnya di atas kita jangan iih itu tuh maulah kita terpuruk dan selalu berharap dengan harapan nang kosong haja Nah, ya kita hidup dengan realita nang ada sesuai lawan keadaan kita jua, ya kalo? Wiki Jim gin kawa manjawab pada ngini jawapannya bigi butuh bigi butuh buhanmu lalakian ai karaba pina ganal sabalah amun bigi buhanmu tu dua mun bagabung jadi satu nyapa ngarannya burut. Heh beburut han masuk kantor nih ada kah yang beburut nih beburut tuh babahaya banar kalo bila te kanu mun inya katahuan kakawanan hiih saumur hidup dihulu ti inya kada betah kada ingat ti inya tentang beburut tu tuh han heh iya liwar jua lih ipiku kata kata humm kana kah marasai bigi kaliker nang bubuhan pasukan tray nih mih rahirang pang kaya betu bara. Wayuh ai, waninya kisa ano ka matahari itu han supaya makin glowing ayu ha tung sana, apa habar kita nang hirang latat ni.

Iih udah meulah kenapa aku kaitu, kenapa aku bejugit-jugit kaini, karena memang di fase kehidupan kita kawan ai ada fase-fase nang kaitu tuh, aku haja suah nang kaitu kadada tiktok, benarnya cak kada tiktok aku bisa jua bejugit-jugit nang kaitu, gigi aku gin mayak jua aku pasang gigi kawat, iih jadi jadi aku kada terlalu kawa menjudge bubuhan tiktok tuh, karena kita masing-masing memiliki masa lalu yang kakaitu haja jua ya kalo, jadi paham haja tuh.

Heh. Asli. Paluh saja kawan ne asa anu kita malihat ja kalu. Nah. Itu pang kawan ne yang maulah aku tu kada kawa manjudge bubuhan tiktok. Karna di beberapa situasi aku katuju jua nonton urang nang bejugit-jugit tu amun inya bungas. Hahan. Ya kalo? Amun inya bungas. Amun inya kada bungas, no comment. Ah kenapa penyingsing salawar. Oh my ai. Hah. Ni ngarannya kecil-kecil cabai rawit kah wana? Iih.

cukup dimudahkan usaha. Nggak usah minta pangkat, derajat, martabat, cukup minta selamat dunia akhirat. Tuhan tidak memintamu jadi pemenang, Tuhan hanya ingin kamu terus berjuang. Ih, aku setuju bener kalau kata-kata ini tuh kam. Ih, kita serajin tuh bila imbah sembahyang tuh mai permintaan banyak bener. Iih, padahal sambahyang kita gin nang di balang kambingan tuh, kada sasuai parmintaan. Iih, cuman baik haja pang, maksudnya tuh badu'a banyak-banyak nih, kalo ada yang takabul. Cuman kayapa am nang sambahyang subuh haja satahun sakali. Iih, pamintaan handak nang sugih, handak bibinian bungas, handak nang macam-macam. Iih, ya tuhan, hadang dulu.